zvakaoma ndezviziyeni kuti taitina kiki havazvarise ndezviziva kuti taiti hazvarise asi murume yo guys zvazobuda manje inge nyachona yabuda kuti taiti hazvarise so guys welcome to my platform channel ini ndinonzi nono bang don't forget kuzosubscribe kai ungarambe kusubscribe waudzoti taiti hazvarise zvinhu zvakakosha fanizve kuti unofanira ngochi uchiziva guys so taitu zvikunzi vakaenda kuna nekuna mbuya chihoro pakaenda kuna mbuya chihoro pachona ndopa zvakazobuda kuti kuti ari pachirongwa ndopakanzi since uri pachirongwa iwe wochuza kuti uchada kuti ndikubatsire nenhau yemwana here kana uchiuda ndikubatsire nenhau yechi yemari zvikanzi natit ai nangu gogo ndokumbira ubatsirwa nenyaya yechi yemari because mwana ndagara anditisi andizvarise anokuti evron anga nekweshe nekuti since waiva akachuza chii vakachuza mari yee vangaite mari chichi yo asina mwana chichi pepe no iye aisatodawo mari but akazongoona kuti a ah, since ndisingaita hangu mwari mm, since ndisingaita hangu mari hapana chanditise hapana chandoregedzera hangu kuita chi kuita mari rege ndichirombera chi ndichirombera mari pepe ndopa akabva apiwa magushu gushushu nemachi nemushonga nechi nechi nechi nechidhoma nenyoka yanogara nayo since akanzi avafambe nechi nenyoka akanzi afamba nedatya ukataisa mupoketi yani yataiti anofamba nechi anofamba nedatya yaano yakaita kuti aite chi aite mari imagine munhu kufamba nepa nedatya but yo mm, hatina mm, zvekuzviita because mari yacho ndiyani ndeyake saka achii saka taiti uyo since achifamba nedatya akabva anzi nagogo kana uchida uzoti uite mari uite mwana usafi wakadacheringa risafi rakabuda mubhegi sikazinagoko kana muchizoda kuita mari pepe dachikeri ngarisabude pe ngarisabude mubhegi a ah, ana taiti paya vakaitisa naro dachika kakaita sei rikabuda mubhegi raga ende moza chinhu chese hakuna chinhu chekuromba hakuna chinhu chekuromba chisingazobude pachi pachena hakuna and vanhu vanotozvitaura kuti unonzwa kuti ukatsvaga mari unozonga kanasa mistake so that chokwadi chiite se chibude pachena bcause haimi mafunga kuti mwari ari kudenga kakubvumidza kuti urombe azviite mwari ambofa kakubvumidza kuti urombe saka chi saka ndosaka datya roro tikatotiritese ribude bcause rachisora twaise mwana bcause vafunga kuti ungaromba obvaita mwana obvaita mari obvaita imba hakuna ungatoita mari waita imba asi une datya datya rigobuda pachena ii zvakaoma sikada chikadera ndakagesi kadera ndikabva rakese rabuda mubhegi bebe ndopakabva panzi nana taiti ana taiti ndopavakabva vachese ndopa zvakabva zvatomudhakwira on the issue of the baby saka mulife make misi achafakaita chi achafakaita mwana asi mari akachaita but i don't think kuti zvinhu zvese zvine kuromba mukatika zvotanga kubatsira kuti pamari pamari pamwana zvizokubatsira futi kuti wakuita se unogona kutongofori mwana mudikisi zvakaita chinimbi but iwe unenge usinako zvekuita nazvo bebe saka chinhu ndo zvakabva zvaitika pane ana taiti vaivaya izvezvi taiti anzwa nekuchema anzwa nekudzokera kunana gogo chihoro kuna nana chikumbiro chichi ndokumbirawo ndingoita hangu kana mwana zvake zvihwani zvake zvikanziwe taiti takawiranwa ta uchiita se auchambofe mulife mako mese nyange zuva rikapindana rikapiniguka rikadzoka rikayenda auchambofe kaita chii wakaita mwana yo hapakaipa guys chingori voti newe uri kuda kuromba usafa wakaromba zvako because zvese zvekuromba zvine chii zvine marepercussions tasawa nezvezvi muwako uku akuda mwana asi hazisina mwana izvo zvari kutodawo chii eh, zvese mari anayo but ngana ndoda kuita mari isina mwana anozochengeta yekuti ukangofa nhasi mari yako inongosara ichingodyiwa nehama hauna kana wacha wakambonza panyika mishini yakafambiro yekuti umultiply you can't multiply bozoona chii aona mwana yo zvakaoma guys ska guys ndodya chinhu yakabva yaita se yakabva yaitika paipaya so um, ameno guys muri kuti chiinazvo panyaya yake taiti nekuseta mwana nemukadzi wake but ii zvakaoma guys musarombe please thank you guys for watching don't forget to subscribe mambe muchidzoka ndichiri kuupdate yani nyaya iri kuitika mastreets yani yakaikina titi nevamwe vanhu guys especially on the issue yekuromba ii zvakaoma